Ҫӗр ҫинче кашни ҫыннӑн ҫуралса ӳснӗ тӑван кӗтесӗ пур. Ҫитӗнсе таҫта аякка тухса кайсан та ачалӑхри чи ӑшӑ та ҫепӗҫ туйӑмсене аса илтерет вӑл. Мӗн пӗчӗкрен лӑпканӑ сӑпка юрри те, кӑмакаран тин кӑна пиҫсе тухнӑ сӑмсана кӑтӑклакан кӑпӑшка пашалу шӑрши те нихҫан асран тухмӗ. Тата урамсем тӑрӑх тусан кӑларса ҫарран чупни хӑҫан та пулсан ун пекки тата пулӗ-ши? Ҫапла, тӑван ял кашни ача чӗринче ӗмӗрлӗхе тӗнче варри пулса юлать, яланах хӑй патне туртать. Ҫак ял вӑл пин ҫиччӗр тӑхӑрвун виҫҫӗмӗш ҫулта пуҫланса кайнӑ. Унта вот ҫак ангарти хыҫӗнче Савар текен чӑваш куҫса килет те Хирлеп шывӗ хушшинче. Хирлеп шывӗ ҫакӑнта юхса выртать. Хӑмӑш питӗ нумай ӳсни пирки ҫак хӑмӑш ялех пулса тӑрать. Ӑҫтан-ха куҫса килнӗ Сӑвар ятлӑ ҫын? Мӗншӗн вӑл ҫак тӑрӑха кӑмӑлланӑ? Тупсӑмне архив докуменчӗсем уҫса параҫҫӗ. Авалхи хутсем пире малтанах хальхи Хирлеп шывӗ ҫавалпа пӗрлешнӗ вырӑна илсе ҫитереҫҫӗ. Кунтан инҫех мар сорт ҫинчи лапамра тӗпленнӗ малтанхи Хӑмӑш ялӗ. Сӑвар ятлӑскерӗн несӗлӗсем унта юнтапасем енчен куҫса килни паллӑ. Эпир халӗ тӑратпӑр ӗлӗкхи кушар Анаткас Хӑмӑш патӗнче. Ҫакӑнта вырнаҫнӑ, ҫак йӑмра патӗнче вырнаҫнӑ вӑл ҫак ял. Хӑй вӑхӑтӗнче Ҫӗрпӳ районӗнче иккӗмӗш Тукаев вӑл ӗҫне кӗрекен ял пулса тӑнӑ. Мӗн чухлӗ ҫырма-ҫатра, мӗн чухлӗ шывсем, пирӗн вӑрмансем курӑнса тӑраҫҫӗ. Кунтахинче мар вилли хирлеп юхса выртать. Унпа юнашар леш Тӗнче киремет айӗ, киремет карти вӑл курӑнса тӑрать. Тата кашни уйӑн, тата кашни ҫырман хӑйӗн ячӗ пур. Ҫав ятсене паян, паян сыхласа хӑвармалла. Ҫывӑхрах Ушах вӑрманӗ кашлать. Ку вырӑнтан паянхи Хӑмӑш ал тупанӗ ҫинчи пекех курӑнать. Анчах кунта тепӗр ыйту ҫуралать, сӑрт ҫинчи ял мӗншӗн-ха тӗппипех саланса урӑх вырӑна куҫса кайнӑ? Хуравне историри паллӑ пулӑмсем тупма пулӑшӗҫ. Ку вырӑнтан пин те ҫиччӗр-ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫулта Пугачев ҫарӗ иртсе кайнӑ. Ҫывӑхри хыр вӑрманӗ тӗлӗнче ҫав салтаксемпе Нурӑсри пуянсем тӗл пулса ҫапӑҫнӑ. Ял ҫумӗнчех халӑха хӑратас тӗллевпе виҫӗ ҫул ҫакса вӗлермелли такан тӑнӑ теҫҫӗ. лайӑх пурнӑҫ шыраса куҫса ҫӳренӗ халӑх. Ҫавӑнпа ҫапӑҫусем те пулнӑ, вӑрӑ-хурахи те пулнӑ. Эпир ача чухне ҫавӑнта суха тӑвакан трактористсем Ҫавал хӗрӗнче хӗҫсем те тупнӑ. Хальхи хыр вӑрманӗ вырӑнче хыр вӑрманӗ лартнӑ вӑхӑтра та ҫар хатӗрӗсем тупӑннӑ. Темле нуша тӳссе ирттернӗ пулсан та ҫынсем кунта ҫав-ҫавах пурӑннӑ. Вӗсене Хирлеп шывӗн тепӗр енне куҫса ҫӗнӗ ял пуҫарса яма Пинте ҫичҫӗр тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫулхи пушар хистенӗ. Пинте ҫичҫӗр тӑхӑрвун виҫҫӗмӗш ҫулта кунта пулнӑ вун тӑхӑр кил, вун тӑхӑр ҫурт ӳссе ларать. Пинте сакӑр ҫӗр ал тӑххӑрмӗш ҫулта кунта пулать. Ал пӗр кил, Пинте Тӑхӑрҫи ҫирӗм улттӑмӗш ҫулта кунта Тӑхӑрвон ултӑ кил, унта пурӑнать пиллӗкҫӗр ҫын. Пирӗн ял вӑл тӑватӑ урам кӑна пулнӑ. Халь вӑл пралуксемпе пулса карӑш те пысӑкланса пычӗ. Ку вӑл Малти урам тенӗ, кунта Тури урам тенӗ. Унта пӗчӗк пралук, унта пысӑк пралук. Малти урам пирӗн вӑл Кивьял ялӗнчен куҫса килнӗ ҫынсем. А паян вара ҫӗрпиллӗк пӳртре икҫӗре яхӑн кӑна ҫынсем пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑ чуна питӗ кӳрентерет. Хӑмӑшра ҫуралса ӳснӗ Станислав Отрыванов тӑван тӑрӑх историйӗ пирки тӑватӑ кӗнеке ҫырса кӑларнӑ. Юлашки ҫулсенче ялта ҫын шучӗ чакни тата ҫамрӑксем вырӑсланса пыни чӑнах та ырӑ ҫыннӑн чунне пырса тиветех. Ҫавах лару-тӑру аптрамаллах мар-ха. Виҫҫӗмӗш ӗмӗрӗн чӗрӗкне тултарнӑ хӑмӑш тӑван истори пуянлӑхне упраса самана уттипе ҫирӗппӗн пыма тӑрӑшать. Кунта чи пӗлтерӗшли, паллах, ял халӑхӗ ӗҫпе пурӑнни. Совет самани тапхӑрӗнче коллективизаци пуҫлансан нумай пулмасть Вӑрнар район шутне кӗнӗ ялта колхоз йӗркеленӗ. Ҫапла пин те тӑхӑрҫӗр ҫирӗм тӑххӑрмӗш ҫултанпа паянхи кунччен те броневик хуҫалӑх малти ретре пырать, мӑйракаллӑ шултра выльӑх тытать. Малтан вара кунта лашасем те, сыснасем те пулнӑ. Колихра та ӗҫленӗ, фермӑра та ӗҫленӗ. Колхозран ветеран труда пачӗҫ. Ӗҫ ветеранӗ, колхоз Тытӑнса пырать. Йӗркеллех юнашар ялсенче колхозсем пӗтрӗҫ. Пирӗн анчах мухтанса тӑмалли ял. Ӗлӗкех маттур пулнӑ, халӗ йӗркеллех.
Броневик хуҫалӑх ял пурнӑҫӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ уйрӑм истори. Ватӑсем ун пирки мухтанса тата хӗпӗртесе аса илеҫҫӗ. Колхоз чылай савӑнӑҫ кӳнине калаҫҫӗ. Ҫитмӗмӗш ҫулта
знак почета пачӗҫ мана. Унтан кайран холодильник пачӗҫ, парнелерӗҫ. Ну, ӗҫе йывӑр пулнӑ. Малтан апат хунӑ, уйра хамӑрах ҫӳренӗ ӗни-сампа. Эпир ҫӑнӑхне те хамӑрах йӑтнӑ. Ҫамрӑкра чухне савӑнса ӗҫленӗ. Вунҫи тене пулнӑ суннӑ эпир, вӗҫне те кайнӑ, савӑнма та пӳлнӗ. Кӑмӑш варринче ҫамрӑксем пухӑнса пирӗн купӑс калаҫӗҫ. Купӑс сасси илтӗнетчӗ. Ҫамрӑксем юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Тепӗр ҫынта кучук те темӗрччӗ, унта чуччу чакатчӗҫ. Питӗ пысӑк чуччу. Ялти колхоз вара Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи вӑхӑтӗнче те паттӑрлӑх кӑтартнӑ. Тарават ял-йыш тӑрӑшса ӗҫленине кура вӑрҫа лавӗ-лавӗпе тыр-пул ӑсатнӑ. Хӑйсем выҫӑ юласран хӑрамасӑрах фронтри салтаксене ҫӑкӑр ҫитернӗ. Вӑрҫӑта пӑрӑнсассӑн пилӗк ҫулта юлтӑм аттерен. Аттене вӑрҫӑ ӗлчен тусса карӗҫ, атте таврӑнмарӗ. Выҫҫине те курнӑ, ҫӗтӗккине те курнӑ. Ҫавах вӑйлӑ ҫын пулнӑ, ялшӑн ӗҫленӗ. Тыр та вырнӑ, авӑн та ҫапнӑ. Кӑнтӑрла кунӗпе ӗҫлеттӗмӗрччӗ те ҫӗр ятӗ тыр вырма кайрттӑмӑрччӗ. Авӑн та ҫапнӑ ҫӗрӗпе. Йывӑр пурнӑҫ пулсан та савӑнӑҫлӑ пурӑн эпӗр. Савӑнӑҫлӑ ӳснӗ ҫавах хамра хамӑр. Пинте тӑхӑрҫӗр хӗрӗх саккӑрмӗш ҫулта колхоз гидроэлектростанци туса правлени ҫурчӗсемпе витесене, унтан яла ҫутӑ пама вӑй ҫитернӗ. Асатте-асаннесем ҫӳллӗ шая хӑпартнӑ броневик ялавне паян ҫамрӑксем тытса пыраҫҫӗ. Колхозӑн ҫутӑ пуласлӑхне такӑр ҫул сараҫҫӗ. Техника ҫителӗклӗ, трактористсем те ҫитеҫҫӗ. Ҫак виҫ ялпа ӗнтӗ Хӑмӑшки ял услапа пирӗн питӗ ҫамрӑкӗсем питӗ лайӑх ӗҫлеҫҫӗ унпа. Малти ретсенче пулма тӑрӑшаҫҫӗ. Ытти хуҫалӑхсем хушшинче кӑтартусем питӗ пысӑккӑ. Хӑмӑшсем таврари ялсемпе яланах туслӑ пулнӑ. Халӗ те кунти халӑх пӗр ял пек пурӑнать. Вӗсене хӑйне евӗрлӗ туслӑх кӗперӗсем ҫыхӑнтараҫҫӗ. Кунти кашни сукмака ҫынсем ятран чӗнеҫҫӗ. Иван Иванович Алии тет перебор ҫакна ӑна. Пурте хам шкулта вӗреннӗ чухне те йывӑҫҫисене лартнӑ, картӑсем тытнӑ эпӗр. Иван Иванович пирӗн классный руководитель пулса та яланах йывӑҫ лартма килеттӗмӗрччӗ. Кӳлӗ пурччӗ, шкул варринче кӳлӗ. Ҫанта хураҫҫӗ, хунавсам кӑлараҫҫӗ, вара эпир кунта йӑтса килсе лартнӑ вӗсене. Ҫак ҫулпа ял халӑхӗ ӗҫе кайнӑ, пасара кайнӑ, чиркӗве утнӑ, халӑх шап-шурӑ тӑхӑнса ҫӳрет, шурӑ кӗпесемпе. Ялти шкул историйӗ те калама ҫук пуян. Вӑл вунтӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫӗнчен ҫырӑнать. Пин те сакӑр ҫӗр, тӑхӑр вун ҫиччӗмӗш ҫулта ҫакӑнта пирӗн Луковъ Федор Никитич текен салтак килет те патша ҫарӗнчен. Вӑл унта ҫирӗм пилӗк ҫул хушшинче вулама та, ҫырма та вӗреннӗ, чӑвашла калаҫма та манса кайман. Ҫав вара ачасене пухать те кӑштах ҫӳлелле пӗр хресчен пӳртӗнче туса лартать, шкул уҫать. Шкул уҫать унта малтанах вӗреннӗ вунӑ ҫын кӑна. А тепӗр виҫ ҫултан вара ҫак вырӑна килсе лараҫ чиркӳ шкулӗ пулса тӑрать. Ҫав чиркӳ шкулне вара икӗ учитель Луков текенне вӗрентет, и тата Нурас Пубин Хӗрачи Смирнова текен ҫакӑнта чӑвашла вӗрентме тытӑнать вӑл пирӗн. Пинте тӑхӑрҫӑ вӑтӑр иккӗмӗш ҫулта ҫак вӑл ҫичӗ класлӑ шкул пулса тӑрать. Тӑхӑрвун ача вӗренет. И пинте тӑхӑрҫӑр утмӑлмӗш аллӑмӗш ҫулсенче ҫак самый пысӑк шкул пулнӑ. Виҫҫӗре ытла ача вӗреннӗ кунта. Хӑмӑш шкулӗ паянхи кунччен тӗрлӗ ӑрури пин-пин ачана ӑс панӑ, ҫӗршывӗпех палӑрнӑ чылай ятлӑ-сумлӑ ҫынна вӗрентсе кӑларнӑ. Хӑмӑш шкулӗнчен
виҫӗ ытла аслӑ пӗлӳллӗ ҫын тухнӑ. Икҫӗр ытла инженер. Ял хуҫалӑхӗнче хисеплӗ ят илнӗ ҫынсем вун виҫҫӗн. Унсӑр пуҫне ҫар ҫыннисем чылайӑн. Сӑмахран, Валерий Андреевич Федоров контр-адмирал ку шкулта вӗреннӗ. Вӑл тинӗс-ҫар флочӗн тип ӑстапӗнче ӗҫленӗ. Кудрявцев Геннадий Федорович вӑл ҫар летчикӗ пӗрремӗш космонавтсене Байконура илсе ҫитерекенни пулнӑ. Вӑлах Совет Союзӗн Писательсен Союзӗн членӗ. тӑватӑ кӗнеке авторӗ, художник, поэт. Вениамин Геннадьевич Репин, перинвал полковник, шкула ылтӑн медальпе пӗтерчӗ, кайран академире те вӗренчӗ. Унсӑр пуҫне кунта офицерсем чылай. Львов Станислав Николаевич ҫак ялтан вӑл Чечняри лару-тӑрӑва лекрӗ. Кудермесра Суворов медале илме тивӗҫ пулчӗ. Ҫар ҫыннисем кунта ӗнтӗ Кураковсем пулнӑ, Машиновсем пулнӑ, Григорьев пулнӑ, Чирков пулнӑ, Тимофей Борисович вӑл медицина полковникӗ. Хӑмӑшрах ҫуралса ӳснӗ Валерий Кошкин ҫак пысӑках мар ялта кашни килтен тенӗ пекех пӗр-пӗр е темиҫе паллӑ ҫын тухнине калать. Ун пекки тата мӗнле ял пур-ши? Тӑван яла килсессӗн кашни кил умӗнче пуҫ таяс килет. Калӑпӑр, ҫак пролог тетпӗр ӗнтӗ, пӗчӗк пролог. Кунта Львовсен ҫемйи паллӑ. Львов Платон Захарович, Лява Платонӗ унӑн псевдонимӗ. Вӑл Хусантан Хыпар хаҫата хупса кунта Шупашкара илсе Канаш хаҫат туса хураканни пулнӑ. Чӑваш РОСТа ертсе пынӑ, Чӑваш кӗнеке издательствин директорӗнче ӗҫленӗ, ялагерсенех Полякова ҫурчӗ. Любовь Семеновна вӑл Чӑваш Республикин Аслӑ Совечӗн пӗрремӗш суйлаври депутачӗ пулнӑ. Кунта хирӗҫех акӑ Индюков Георгий Леонтьевичӑн ҫурчӗ. Хӑй ҫук пулсассӑн та вӑл пурнӑҫра ырӑ йӗр хӑварчӗ. Балтика флотӗнче службӑра тӑнӑ чухне Вӑл каярахпа Ленинград блокадине лекет. Броневик колхозӑн председателӗ чухне колхоз питӗ хӑватлӑ, хӑватланса каять. Пӗрмаях пирӗн колхоз ҫинчен, пирӗн ҫынсем ҫинчен район хаҫатӗнче тухатчӗ. Кашни номерӗнче пирӗн хӑмӑш ҫыннисем ҫинчен каласа тататчӗҫ. Индюковсен тепӗр пиччӗшӗ, вӗсен летчик пулнӑ, бомбардировщик. Вӑл Германин тӗп хулине Берлина бомба пӑрахма кайнӑ. Вӑрҫӑ пӗтичченех. Хӑмӑшсен ялта ӗҫлесех ырӑ ята тивӗҫнӗ ҫыннисем чӑннипех те питӗ нумай. Вӗсен ачисем те спортра, вӗренӳре тата ытти тытӑмра ӗҫлесе пысӑк хисепе тивӗҫме пултарнӑ. Тата Емельян Васильевич Галкин ҫинчен каласа хӑвармалла. Йӑрӑспӳллӗ, питӗ таса ҫӳрекен арҫынччӗ. Килӗнче вӑл улмуҫҫисем туса илетчӗ, груш, чие ҫырлисем, пыл хурчӗсем нумайччӗ унӑн, ал ӗҫне ӑстаччӗ. Владимир Иосифовичӑн колхоз ертӳҫисенчен пӗри пулнӑ, партком секретарӗнче те ӗҫлерӗ. Савелий, Слава детям России брана, вӑл спорт мастерӗ, киргизире чемпион пулнӑ. Киргизстан тата Украинӑн тава тивӗҫлӗ спорт тренерӗ. Каярахпа Шупашкарти лесных ячӗллӗ ача-пӑча спорт шкулне куҫса килчӗ те унта вӑл ҫирӗм ытла спорт мастерӗ хатӗрленӗ. Ҫавӑн пекех Хӑмӑш шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ Антип Николаев ҫыравҫӑна тата кунта географипе истори учителӗ пулса ӗҫленӗ Илья Павлович Прокопьева асӑнса хӑвармалла. Ялӑн мухтавлӑ ывӑлӗсемпе хӗрӗсем вӗреннӗ шкул вырӑнӗнче халӗ ача-пӑча вылямалли тата спорт лаптӑкӗ йӗркеленӗ. Хӑмӑшсен пулас ҫӑлтӑрӗсем кунта пушӑ вӑхӑтне сывлӑхшӑн усӑллӑ ирттереҫҫӗ. Питӗ лайӑх вырӑн туса пачӗҫ вылямалли. Эпир кунта кашни кун вылятпӑр. Эпир вара чучупа ярӑнатпӑр. Кашни кунахи?
Аха.
Кунта лайӑх пирӗн. Пурте пур. Кӑмпалтан, Мачамхран та килнӗ ачасем пур. Услапаран та, Кивьялтан та. Мӗншӗн тесен пирӗн анчах пур кун пек вылямалли. Ҫулла каникулсенче эпир кунӗпе ҫакӑнта. Ҫав вӑхӑтрах аттепе аннене те пулӑшма манмастпӑр. Хальхи Хӑмӑш шкулӗ малтан садик пулнӑ ҫуртра ӗҫлет. Унта вӑтӑр ытла ача кӑна ҫӳрет пулин те пӗлӳ ҫурчӗ пурӑнать-ха. Ялти культура вучахӗ те паян ӗлӗкхи хӗлхемпех ялкӑшаймасан та кунта ӑна сӳнме памаҫҫӗ. Тӑхӑр тӗрлӗ кружокра сакӑрвун ултӑ ҫын ҫӳрет. Вӗсенчен хӗрӗх пӗр ҫын. Аслисем, шкул ачисем вара хӗрӗхпех ҫын. Театра вӗрентетӗпе вӗсене юрлама, ташлама вӗрентетӗп. Ӗлӗкхине аса илме тӑрӑшатпӑр. Ачасем кнопочки ятлӑ кружока ҫӳреҫҫӗ. Унта тӑхӑр ача ҫӳрет пирӗн. Ку таранччен районта яланах пӗрремӗш, иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш вырӑнсем пирӗн пулнӑ. Ытларахӑшӗ пӗрремӗшпе иккӗмӗшсем. Ялӑн икҫӗр ҫирӗм пилӗк ҫулхи юбилейӗ тӗлне культура ҫурчӗн маччине улӑштарнӑ, ҫутӑ хатӗрӗсене ҫӗнетнӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл-пӗрмӗш ҫулта хута янӑ клуб халӗ ытларах та ытларах ҫынна илӗртет. Театр ӑсталӑхне вӗренсе тухнӑ илемлӗх ертӳҫи вара пуринпе те тарават. Театр кружокне ҫӳрекенсем, аслисем валли пурнӑҫ кустӑрми ятлӑ кружок. Унта тӗрлӗрен спектакльсем вылятпӑр. Кӗҫӗннисем вара колобок, юмаха юрататпӑр, пукане юратаҫҫӗ выляма. Пирӗн ачасем кӑҫал республикӑра иртекен Вера Кузьминична конкурсӗн лауреачӗсем пулса таврӑнчӗҫ. Ултӑ хӗрача. Хӑмӑш таврашне хӑйне евӗрлӗ асамлӑ вырӑн теме пулать. Ӑруран ӑрӑва куҫнӑ сӑмахсене ӗненсен ку тӑрӑхри кӳлӗсем тӗлӗнмелле майпа пӗр-пӗринпе ҫыхӑну тытаҫҫӗ. Ҫак Хӑмӑш кӳлли Кӳлхӗрри кӳлӗ хыҫҫӑнхи иккӗмӗш кӳлӗ вӑл пулнӑ Вӑрнар тӑрӑхӗнче, Нурӑс тӑрӑхӗнче. Ӗлӗкхи вӑхӑтра ҫак кӳлӗсем ҫинчен калаҫатчӗҫ. Вӗсем виҫсе каякан кӳлӗсем тесе. Виҫсе кайнӑ, ҫӳлтен виҫсе кайни вӗсем, аялтан виҫсе кайни. Эпир каласа параяс ҫук. Анчах та ҫак кӳлӗ питӗ пысӑк пулнине эпир ӑнлантӑмӑр. Мӗншӗн тесен архив докуменчӗсене вӗсем ҫинчен нумай ҫырса хунӑ. Ҫынсем утса ҫӳрен ӗҫне чарӑнса тӑмасӑр иртсе каймаҫҫӗҫ. Ҫак кӳлӗ тени кӳллине куҫса кайни тени те пур. Кам ӗненет, Кам ӗненмест, тӗлӗнмелли чӑнах та нумай хӑмӑшсен. Авалхи ял ҫывӑхӗнчи ушах вӑрманӗ айӑпе сӑрхӑнса хирлеп шывне юхса тухакан ҫӑлкуҫ яланах ҫынсене илӗртет. Ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем пулӑшнипе кунта Иисус Христоса шыва кӗртнӗ Иоанн пророк ячӗпе купель уҫнӑ. Кунта яланах чӳхенсе тухакансем те, Таса шыва савӑтсем ҫине тултарса каякансем те йышлӑ. Нумайӑшӗ ҫӑлкуҫӑн хӑватлӑ вӑйне шанать. Ҫак ҫӑлкуҫа, асамлӑ ҫӑлкуҫа эпӗ кашнинчех иртсе каймассерен кӗрсе тухма тӑрӑшатӑп. Мӗншӗн тесен пӗррехинче ман ура питӗ ырататчӗ. Шыва кӗрсе тухрӑм та шыва кӗме килтӗм эпӗ уксакласа. Аран ураса мӑратнипе тухрӑм. Ман ура ыратнисем те иртсе карӗҫ. Ҫавӑнпа та вара халь эпӗ яланах ҫакӑнта килме тӑрӑшатӑп. Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юххи пекех вӑхӑт та чарӑнмасӑр шӑвать. Кун-ҫул уттинчен юлмасӑр хӑмӑшсем малаллах аталанаҫҫӗ. Ял-йыш калашле утаҫҫӗ, чупаҫҫӗ, вӗҫеҫҫӗ. Пирӗн питӗ нумай. Кошкинсем, Орловсем, Галкинсем, Чирковсем, Воробьевсем Машиновсем эпир вӗҫеппӗр, эпир чупатпӑр. Пирӗн Галкинсен ҫемйи ҫак ялта мӗн ял пуҫланаранпа пурӑнма пуҫланӑ. Пирӗн аслаттесем, асланнесем ҫакӑнта пурӑннӑ. Халӗ пӗр упӑшкапа пӗрле ҫирӗм пиллӗк ҫул ытла ӗнтӗ пӗрле пурӑнатпӑр. Хӗрпе ывӑл ҫитӗнтертӗмӗр. пурте пӗр-пӗрне пулӑшатпӑр. Мӗн ӗҫлемеллисене веҫех пӗр-пӗрне пӗрле калаҫса ӗҫ тӑватпӑр. Ҫамрӑкла хулана кайса пурӑннӑ ҫынсем те ҫулсем иртнӗҫемӗн тӑван тӑрӑха таврӑнаҫҫӗ. Вӑхӑтӗнче ҫунат панӑ атте-анне килӗ каяллах туртать теҫҫӗ.
Хулара пурӑнатпӑр пулсассӑн та кану кунӗсене яла килме тӑрӑшатпӑр. Ялта ӗҫсем, конечно, нумай. Ҫамрӑксем ялта нумай ӗҫлеҫҫӗ тӑвансемпе пулӑшса ӗҫлесе пыни. Халь те пур стройка мала пулсассӑн пӗрле пуҫтарӑнса пӗрле пулӑшаҫҫӗ. Каннӑ чухне те саланма та, ташлама та пӗрле пуҫтарӑнса пӗрле уявлатпӑр. Малтан ял ҫумнерех выртнӑ Хирлеп шывӗ халӗ урӑх ҫулпа юхнӑ пекех, ҫӗнӗ самана, ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума хистет ял-йыша. Халӑха пурнӑҫ кӳрекен сӗткен таппиллӗ ҫӑлкуҫсем юханшыва вӑй панӑ пек, кунти ҫамрӑксем те хӑмӑша ҫӗклесе мӑнаҫлӑх кӳччӗр. Вӑрӑм ӗмӗрлӗ пурччӗ ҫармӑксам, яланах сывлӑхпа пулччӑр, ҫапла калӑп ҫармӑксене, таса пулччӑр. Текех пурҫӑ харши ан куртӑр, курччӑр, йӗркеллӗ мирлӗ пурнӑҫпа пулмалла пултӑр ҫармӑксен. Ан манччӑр ашшӗ-амӑшсене кил-ҫуртне ан манччӑр, яланах сывлӑхпа пулччӑр, тур сывлӑх патӑр. Ват ҫын пехилӗ пуш сӑмах мар. Пархатар суннине пуҫра тытса тӗрӗспе пурӑнма тӑрӑшар. Апла пулсан малашлӑх та телейлӗ пулӗ. Пирӗн пурнӑҫӑн шанчӑк карапӗ. Ял, асамлӑ ачалӑх сӑпки. Халӑх терчӗ, Телейӗ, асапӗ пурпӗрех урӑх ҫук ун пекки. Аякри хуласен шав кӗрлевӗ илӗртмест тӑван ял пурӑнсан. Ал тупанӗ ҫинчи хӗвел евӗр курӑнать ту ҫине хӑпарсан. Шевлисем хирлӗ пӗре чӳхенеҫҫӗ, вӑй выляҫҫӗ йӑмра хушшинче. Аслӑ турӑн паха кучченеҫӗ, хӑмӑшӑн урӑс вӑл хӑй пӗр тӗнче. Ҫак ялта Сывламашкӑн та ҫӑмӑл, ҫӑлкуҫсен шывӗсем тап-таса, ҫыннисен яланах уҫӑ кӑмӑл. Ҫитереймӗн пурне тав туса. Укӑлча хапхисем астӑваҫҫӗ. Салтака ӑсататчӗҫ пире. Паттӑрсем нихӑҫан ҫухалмаҫҫӗ. Ҫав хастарлӑх пырать ӗмӗре. Каччисем те кунта пултаруллӑ, Хӗвӗсем те илемлӗ, ӗҫчен. Ҫамрӑксен ҫемйисем юратуллӑ, телей пултӑр ачи-пӑчисен. Инҫете, тӑван ялӑм кайсан та, эп тытатӑп сана хамӑр шӑрра. Ҫӗр ҫинче хӑнара ҫеҫ пулсан та, чун-чӗре яланах